ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm lokovhela muthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndi nga dzina ndi vmsp ndi tshi ri kha ri tshimbila roṱhe u bva zwino swika tshitauri awara ya vhufumi ndi a tenda na u fhufhela zwa zwino vhono tshi ḓowela itshi tshifhinga tshifhinga tshashu tshiswa tsha mbekanyamushumo ya share u ḓigeḓa ine kha ḓivha yeneyi ḽe no khou vha ḓisela vhaṅwe vhayeni vhashu vhane vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓesa afha vhutshiloni ri elelwa na u vha hulisa na u vha vhandela zwanḓa kha mishumo ya vhuḓi ine vho ita u bveledzisa na riṋe sa lushaka lwa vhavenḓa ngauri musi ri tshi vhona muthu wa muvenḓa a tshi khou ita zwiṅwe zwithu zwavhuḓi na riṋe ri a pfa ri tshi khou ṱuṱuwedzea uri arali vho zwi kona na zwi ḓo ri balela ngani kha vha vhe na riṋe kha x vha shumise mulaudzi prsabc co kana vha shumise life ndi ri facebook kha phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe kana kha youtube vho ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe nomboro ndi 086 02503 kana tshara tc 87 ponane kana 7.8 mthetshelesi wa phalaphala fm yeni washu we ra ḓigeḓa naye a ya si muswa

na ṋamusi vhathu vha tshi- vha kha ḓi vha vhidza uri vhoborosi na musi vha si tsha tamba kha tambela mumango ḽo nambatela huṅwe na huṅwe vha tshi to dzhena ndi vhoborosi So, boborosi so vhaṅwe futhi na musi vha ra nṋe ri u ḓivha nga eliana ḽo nambatela ndo no to ḓowela fhedzi ndi takalela vha tshi nga ḓivha na zwori borosi ndi nnyi dzina ḽawe ḽa vhukuma ndi vho amos mulaudzi avhe vhe ra dzula na vhona musi kha Ndavhe na mbekanyamushumo ya ndavha. roḓigeda mutshilesi wa balapala fm na vhone ri zwi funa nga maanḓa musi vha tshi vha tshipiḓa tsheno mbekanyamushumo hafho kha dzi comment kha vha lumelise mashaka na dzikhonani vha vhuse mbuso dzine vha vha nadzo vho mulaudzi ndi khou tama uri ri to thoma nyambedzano yashu u bva murahu mhm. vho bebelwa tshikhuwani ndi zwa vhukuma fhedzi vha alutshela hayani venḓa nda alutshela venḓa kha vha ntshimbidze kha lulwendo um eh, ne ndo vhunga o ya a sumbedzisa ndo bebelwa fhano fhedzi nda ri ndi na miṅwaha hanefha vhukati ha five ndi musi ndi tshi aluswa nga makhulu venḓa so ndo aluswa nga makhulu nga maanḓa lwe nda ri ndi tshi aluwa futhi eh, ndi tshi vho to vha dzhia makhulu wanga sa vhone mme anga
habe vhunzhi ha vhathu vho alusaho nga vho makhulu e wa wana uri tshiṅwe na tshiṅwe kha vhe makhulu vha ṱhogomela badi vhaḓulu vhavho a vha nyagi u no vha kaidza kha vha ḓo mbudza uri musi vha tshi khou aluswa nga mukegulu vho makwarela zwa zwi nga nḓila ḓe zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa nahone tshithu tshe tsha vha tshi tshi ntakadza ndi zwa uri vha vha si khou alusa muḓulu muthihi ro vha ri vhanzhi kanzhi vhana vha vhomane dzikhaladzi na vhakomana so ro vha ri vhanzhi ndi nṋe we nda vha ndi muṱuku nga hetsho tshifhinga so na musi hu tshi itwa zwa zwa u ḽa nṋe ndi tshi to avhelwa thungo ngori ha vha tshi vhona uri hai ndi nga si ḓo luga ngori kale u tshi to vha vha tshi avhelwa kha ndishi khulwane arali zwino u si na nungo ha u ḓo tou thotha luthihi ha vha uri u tshi ri phapha zwo no fhela so mukegulu vho hafho ndi musi vha tshi tou ngavhela thungo and so on ngori ndi nṋe we nda vha ndi kupedzi nga hetsho tshifhinga vha guda mini kha mukegulu
zwo ngudisa nga maanḓa lufuno na u kona uri ri kone u tshila na vhaṅwe vhathu because arali vha a nga sedzisa zwavhuḓi u a wana uri vha kanzhi vhe vha aluwa vha vhoṱhe a vha koni uri vha kone u lungulwa vhukati ha vhaṅwe vhathu ende ndi u ḓi humbulela eṱhe a hangori hu na vhaṅwe vhathu and so so zwo ngudisa uri ndi kone u vha na u tshilisana na vhaṅwe vhathu na u funa muṅwe muthu na u kona u kovhekana zwine nga tshikhuwa vha ri u shera na muṅwe muthu mm. ya tshikoloni ri khou vha vhona afha mangilasi
ndo thoma kolokoshani tshi tshi to thoma tshikolo kolokoshani nahone kha ri ndi ri nṋe ndo dzhena tshikolo late nyana ngani ngauri um Ro ri tshi swika hafhaḽani tshino ha Ramukhubva tshikolo tsho vha tshi hangei Hanesengani and wo vha u tshi tea u pfuka mulambo houḽani wa Luvhuvhu and Luvhuvhu nga hetsho tshifhinga wo vha wo ḓala ngwe na luṅwe um nga nḓila ye tshiṅwe tshifhinga yo vha i tshi ri i tshi na mvula vhana vha humbelelwa uri vha eḓele miḓini yanga haningei hu sathu vha na buroho so nṋe makhulu mbeba uh, mianga vha ri hai nṋe muḓulu wanga u ḓo tou lindela tshikolo tshi tshi vhuya tsha fhaṱiwa so zwe ndi uri ndi tshi thoma tshikolo nṋe i was 9 going for 10 but zwe zwa vha zwi tshi khou akhamadza ngori tshifhingani tsha kale tshikolo tshi sa tu dzhielwa nṱha ndo dzhena na vhathu vhe vha vha vha vhahulwane kha nṋe ndi kha dzi humbula muṅwe we ra vha ri tshi kha dzi tou ita sub a nae o vha a na mufumakadzi a na ṅwana a tshi dzula tsini na tshikolo uh, ya nda pfa ende vhaṅwe vha matshudeni nga hetsho tshifhinga vha vha vhahulwane na kha vhadededzi vhavho So, ya. Zwino kha vha vhone ṋamusi riṋe ra vhuya ra tou nga ri ro aluwanyana ri mbo ḓi pfa uri na u humela u yo dovholola maṱiriki a ri tsha ṱoḓa ngori pfa uri ro hulesa nga ngomu kilasini. Ah, tshiḽa eh, eh, futhi eh, tshi tou pfi tshikolo a tshi alutshelwi ya ni fanela u konḓelela hu na vhathu vhene nda vha ḓivha vhaṅwe o sala a tshi phasa maṱiriki yawe a na vho ma 30 something a ri nṋe ndo vha ndi tanzhe hashu so sa muhulwane Nda tea uri ndi yo shuma, ndi ḓo thusa vharathu na mini. So nṋe ndi kha ḓivha na fulufhelo ḽeḽia ḽa uri tshikolo a tshi alutsheli. And nahone wa dzi vhudza uri u ḓivha tshoṱhe, a u nga si ḓo guda tshithu. Muthu u guda a vhuya a dzhena fhasi mavuni. U bva kolokoshani, ri khou vha vhona vha hone hafha tshino he vha pfulutshela hone vha tshi khou bva mavhanḓe. ro bva ri Jerome ra ri tshi dzula Jerome mavhambe eh, nga vho 68 ndi musi ri tshi pfuluswa eh, ra kona u ḓa tshino ha ramukhuba ndi hone he nda lutshela hone hanefho tshino ha ramukhuba nga vho ma 68 ri tshi ḓo pfuluswa vhutshilo ho vhu songo fhambananyana musi vha tshi ḓo pfula ubva hayani u ḓa ngeno makhuwani ubva makhuwani u ya venḓa zwi tou vha khagala uri ho vha ho fhambana nga maanḓa kha ri ndi museise ḓuvha ḽo tou thoma ndi tshi ya tshikoloni eh, ndi khou dzhena kilasini ha ri ho to sala minete nyana miraru break tshi bvai nda pfha uri mm, eh, ndi khou rumuwa nga mu uri ndi yo ḓi thusa ndi tshi humbela fhaḽa ndi tshi dzhena nga ngomu bungani nda wana eh, hu na vhathu vhahulwane nga maanḓa ende ndi nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sa zwi ḓivhi ndi dziboso dza hanefho tshikoloni vha khou tamba zwine ra vha ri tshi zwi vhidza zwipi spinning na kopi dice hanefho so ndi tshi dzhena vha ri kwetini hevhana na abe na luambo a lwa thu fariwa ndi tshe muswa nda dzhiela tshelede heḽo ḓuvha na lunch a thongola but na vhabebi vhanga vho ngo vuwa vho zwi ḓivha vho sala vha tshi zwi ḓivha nga murahu Nga ḽa vhuvhili ḽa hone still ndo no hangwa ndi tshi dzhena khe vhavha vhathu ai vhana vhashu muṅwe ara mulitsheni a thome a dzi thu a dzi thusa ndi tshi fhedza nda mbo dzi to ima nga luvhondo so i think vho vha vha vhaṱanu na vhavhili ndi dzi boss dza tshikolo so Vhene vha ḓivha tshikolo tsha Tshilidzi vha tshi ḓivha uri mafesiṱere a bungani a u tshi kona uri u nga nnḓa u kone u vhona nga maanḓa hafha mara ho ḓi thusela ho vho dzumbama vha tshi khou vhona hafhaḽani u a ḓa futhi uri ḓisani tshelede a nda ra ṋamusi ḽa ḓafha ḽi a kovhela and ndo alutshela venḓa ro a ri tshi ya dipini ende dzo vha dzi tshi vhuya and ndo vha ndi muṱuku nga tshivhumbeo na but heyi a a ḓa mpfara muṅwe a vhusekene a ri u khou ntsetsha nda mu fara zwanḓa so nda mu sukumedzela ngei a takuwa boza a ah, i u khou delela musoyi a ḓa ndi kha dzi dovholosa ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi dzi boss dza tshikoloni a tshi ḓa hanefha nda to ri a ah, malofha mbo dzi tsu bva ene ḽo ḓuvha vhathu vha thoma u ngofha ndi ḓuvha ḽa vhuvhili fhedzi ndi hanefho tshikoloni
Nga hetshi tshifhinga vha khou ḓivhona vha tshi khou tama u vha mini musi vha tshi aluwa?
Zwe zwa vha zwi tshi takadza nga maanḓa, ndo vha ndi tshi ḓivhudza uri ende zwoṱhe hezwi zwithu ndo zwi ita. Tsho thoma ndo vha ndi tshi ri ndi khou ḓo vha actor, ndi khou nyaga u actor. Tsha vhuvhili nda ri ndi khou nyaga u ḓipfa ndi muhashi. ndi ḓi vhone ndi tshi khou hasha ndi uri ndi tshi dzula ndi uri luisimane vha ri radio is theatre of the mind ndi tshi dzula nda ḓi imagine ho nṋe ndi tshi khou amba behind the mic zwa vhuraru nda ri ndi nyago vha mudededzi and zwe zwa itea zwo itea zwoṱhe ndi uri ndi tshi fhedza maṱiriki yanga nda ya soweto college nda ita miṅwaha miraru ri uwe the first group ya u ita uh, senior secondary teachers diploma three years u bva afho nda yo funza kha ma alma mater yene ya vha vuwani he nda matriculate hone ndi he hafho ndi tshi rekhuthiwa ndi tshi tamba dziḓirama dza radio nda ḓa nda ṱangana na vho munonde tj munonde vho vhe vha shuma kha phalaphala vha vha vha vha vha muhulisei hanefho kha phalaphala ri tshi khou dzi tama dzi ḓirama vha ri a he mulaudza ḓo to mbudza mara ani vhuli na tama u ḓo shuma kha radio ndo ri o oh, vha khou amba luambo lwanga anytime kha kha vha mbudze hai ndi khou zwi dzhia uri vha khou swaswa hangwani ṅwedzi u tshi to fhela ndi khou wana luṱingo ofisini ndi khou vhidziwa upfhi u na luṱingo ndi tshi swika ofisini ndi khou founelwa nga vhaṅwe vha vha tshi pfhi vho selina ndi khaladzi yavho muṋoni vha ri ndi mulawu dzina nda ri ee vha ra ndi khou humbela uri ndi nga kona u ḓa eh, matshelona ngeno nḓuni dza khasho Hai, ndi ḓo ḓa nga tshifhinga ḓe vha ra nga hanefho nga vho ma past three tshikolo tsho tshi tshi bva nga two nga hetsho tshifhinga hai na ngoho tshi tshi bva tshikolo ndi no khou ḽa ndi khou ḓa ngeno nḓuni dza khashu thi ḓivhi ndi mini tshe tsha ngita ngori nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi tshi ndi ndi tshi vho translator magazini iṅwe ye ya vha tshi vhidzwa au magazini eh, vha lever eh, lever brothers ndi vhone vhe vha vha tshi sponsor hero ma- heyo magazini nda i dzhia ndi tshi ḓa matsina ndi khou ḓa interview a thi zwi ḓivhi ṱi- naho sokou pfhi ndi nga ḓana ndi tshi swika ndi khou wana ndi khou dzheniswa ofisini hu na vhathu vho dzulaho hau Hai, vha mbudzisa uri upfi nnyi, ndi a vha vhudza u shuma gai, ndi khou vha ṱalutshedza na tshifhinga tshingafhana. Nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi no vha na ṅwaha, ndi kha ṅwaha wa vhuraru ndi tshi khou dededza. Ndi a vha ṱalutshedza. Zwino afha khashoni u ḓivha nnyi, nda sokou amba uri hani, vhene nda vha ḓivha ndi vho Mnonde na henevha vho Sle na vho Haisini Musandiwa nga hetsho tshifhinga. Eh, ndi ndi a vha ḓivha and so on. Vha ri zwino wa kona u ita dzi ṱhalutshedzo naa? Ndi ri i ṱhalutshedzo hani nda nda vhara dza dzi advert ndi ro ndi nga zwi ita ngori nda mbo dzi ntsha iḽa magazine nda ri magazine vhene vha khou i vhona heinoni kha vha tsheke uri tshivenḓa tshi ngori a u tshi itiwa nga nyambo a u tshi suthu tshitswana tshivenḓa ungari na tshitsonga. na ngoho vha tshi sedza vha khou vhona dzina ḽanga kelia ndi ene muṱalutshedzi na mini mara ye mm, ah okay ndi musi ndi tshi mbo dzi posiwa script tsha advert ha pfhi ita ṱhalutshedzo tshi nga tshikhuwa nda ṱalutshedza nga tshanḓa nda ṱalutshedza nda ṱalutshedza vha ri okay vha dzhia vha zwi isa nga ngei matsina hu na phanele yane ya khou sedza uri zwe zwa ṅwalwa nga tshikhuwa zwo ṱalutshedzwa zwavhuḓi nga tshivenḓa na ya vhuwe ya vha okay it's fine hezwi zwe wa zwi translator zwi humisele ndi ndi zwine nga Luisman vha ri ndi back translation ya zwe ne zwe wa zwi translate nda back translator nga tshikhuwa zwa isiwa zwa sedziwa ha dovha ḓa tshiṅwe ende ndi uri script hezwi zwi khou ṱoḓa nga zwiteṅwa tshine tshanga tshi a konḓa u fhirisa tsha u thoma mm. ha pfhi khetshi tshiṅwe ṱalutshedza nda ita ngo ralo vha isa vha vhuya back translate nda ita a ḓa tsha vhuraru a tsha vha tsho vhofhana na tshone hanga ngo nda ita nda dovha nda back translate
khamusi vha sathu ri vhudza zwa uri ho itea mini ri ḓo dovha futhi ra vhuya hafha kha hetshi tshiṱori vha kona u ri vhudza zwa uri ha ḓa ha itea mini Eh, ndi humele murahu nyana Eh, ndi tama u pfha na nga kualuselwe kwavho uri eh, zwezwi vha tshi khou ḓi aluswa naho mukegulu na mukala vha si tsha tshila ndi khou tama u ḓivha zwa uri vho vha vhabebi ḓe khavho
U tou amba ngoho yo fhelela hone vhunga ndo ya nda nda isiwa hayani nda aluswa nga mukegulu ndi uri khotsi anga vha vha na vhafumakadzi vhavhili nṋe ndo ita mianga o heiḽa ni pre arranged marriage lwe ho itiwa dzi thendelano uri ṅwana wa musidzana ndi a vhona ho dzhiwa tshipani tsha dzi kholomo na mini ane a ḓo bebiwa u ḓo ya mulaudza so ndi tshi swika nṋe ho na nṋe muhulu so vhunzhi vha nga vha tshi dzi mangala uri uyu borosi a tshi dzi ṱudza a tshi khou dzi ṱudza ndi mini ndi zwithu zwe zwa itiwa um zwo vha zwo tea u dzhia vhutshilo hanga fhedzi mudzimu a imisa tshanḓa ngori mulenzhe ndi u sokou pfukiswa mulenzhe khouḽa Wa zwimba wa nga tshivhoni, nda gidimiswa nda iswa bara, vha tsheka malofha a vha khou vhona tshithu, vha ita dzi x-ray a vha khou vhona tshithu. Ndi musi vha tshi dzhenisa semende, ndi yone ye ya mbo ḓi bendisa na mulenzhe. So miyanga vha dzhia vha ntshavhisa nda yo aluswa nga mukegulu makhulu vhe vha beba miyanga. So Nga u pfufhifhadza, nṋe a tho ngo vha na vhushaka havhuḓi na khotsi ngori ndo vha ndi sa vha ḓivhi, ndo tou vha vhona luthihi zwezwo vho ḓa Venḓa and so on, ende vho ṱavhanya vha tshinyala ende vho tshinyala ndi tshe muṱuku. So but mianga o muthu vhe vha vha muthu wavhuḓi fhedzi ha vha vha disciplinarian. a vha sa nyagei ende vha muthu ene a ḓifuna wa vhudele nga maanḓa na tshikoloni zwe zwa ngita uri vha tshi uḽa mutukana wa vhudele vha vha tshi nga ri ṱhamusi ndo vhuya nga break hu na kuthu ku sa vhonali ku thoma vhari vhathu vha ḓo ri mini vulani so vha ri muthu a tshi dzhiela wa kalula so ndavha muthu wa vhudele ene a ḓifuna nga maanḓa kha vhane vha khou tou thetshelesa kha radio vhane a vha ri vhone havha muthu vho kuna nga iṅwe nḓila ine ndi ri na zwiambaro zwone zwi tou vhonala zwo zwo tou ainiwa na mutsetse u khou vhonala u sumbedza vhudele ha nṱhesa ndo pfa vha tshi khou amba nga memuhulu memuhulu vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha vhutshilo hao na vhone thongo vha ḓivha nga u ralo ngori vhunga ndo ya nda shandukisa ndo ndi tshe muṱuku um like ndo ya nda ṱalutshedza uri ndo ṱuwiswa nga vho ndi na vhoma five going for six ndi tshayani but a tho ngo vha na vhushaka havhuḓi ndi amba uri a tho ngo kona u vha ḓivha ngori ndo vha ndi tshe muṱuku ndi sathu tou ḓivha zwithu zwinzhi nga hetsho tshifhinga ndi na muledzi une nda vha nawo kha ino mbekemushumo ndi madekwana vhathu vhoṱhe vha radioni ane a khou amba ndi nkapedi gole khaladzi a amusi amusi ndi khaladzi yanga ro ri musi ri kha ḓi aluwa ri tshi vha na musi ndi muṱuku khae nda ndi tshi zwi vhona uri a musi ndi muthu ane a ḓi funa u ḓidzhenisa kha community a tshi ḓidzhenisa a tshi funesa u thusa vhathu a tshi funesa vhuimbeleli a tshi funesa u amba khaladzi yanga maipfi ane nda nga ni vhudza one ndi a uri isani phanḓa lufuno lwanu ro lu vhona sa muṱa lufuno lwa lwo lu vhona ro tikana ende ri kha ḓi ya phanḓa no ni kha ḓi ri tika isani phanḓa ngavhe mudzimu a tshi ene engedzedza zwoṱhe zwine na zwi tama zwi ye phanḓa ri ḓihudza nga inwi khaladzi yanga ri a ni funa ndi khou livhuwesa a
fhalaudzi vhaṅwe vhathu vha tou fhira fhano shangoni vha sa ḓivhi uri vhathu vhe vha tshila navho vha vha vhona hani kana vha ḓipfani ngavho khou imuledza ono khou tou bva kha khala dzi ṅwana wa mihulu vha nga ri mini um ndi khou zwi livhuwa nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga Kanzhi u tshi ita tshithu u vha u tshi khou ita u si khou nyaga u vhoniwa kana u vhonala kana uri hunge u khwine kana mini and u vha u khou zwi ita zwi tshi khou bva zwi mbiluni nga lufuno so ndi khou livhuwa nga maanḓa maipfhi a khaladzi a zwi amba and ndi zwa vhukuma u bva vhuṱukuni hanga ho vha ende ndi tshi no edzisa na vhathu arali muthu a ḓa a tshi khou ndi tshi kona u mu imitate ndi mu edzise zwine a ambisa zwone na mini so ndo vha ndi na ṱhoni but zwo zwi ḓa kha u actor vha vho ḓo vhona a different person ndi tshi kona uri ndi shanduke ndi vhe vha mpha character iṅwe na iṅwe vha ri kha ndi tambe ha ndi ḓo to i bvisa vha vhuya vha to mangala uri ee yo to ralo fhedzi hafha hayani tshiṱangani tsha mukegulu ndi vhaṱhanga fhedzi ya ro vha ri vhaṱhanga vhana so ho no to sala rine vhavhili na murathu wanga um vhasidzana vha vha sa vha tshileli miyanga so ro vha ri vhatukana so like ndo ya nda sumbedzisa mme anga vha vha na vhuṅwe vhudele and a u nṋe muṱuku nga hetsho tshifhinga before murathu wanga tshi so na u kunakisa a u tshi kunakisa nṋe vha tshi to mbudza uri ni khou ri hu ḓo kunakisa nyengo ra hu na musidzana ndi tshi vhona ungari ei avha mukegulu vha khou ndzindela vha tshi gudisa u kuvha na u aina vha ri zwi ainwa nga iyi nḓila muthu u ita nga ende ndi to vhona unga vha khou mbenga mara nda wana zwo nthusa ngori zwo ri tshifhinga tsha musi tshi tshi swika musi vha tshi yo dzula venḓa lwa tshoṱhe nda ndo no dzula nda ri ya vho nthusa nga maanḓa nṋe ndo vhuya nda dzula protea ngei muḓini wanga my first house vhathu vha vha sa kholwi uri ndi khou dzula ndi ndoṱhe vha tshi dzhena vha ri hu naka Oh, vha tshi vhona unga ro haya vha tshi ngwana ndo no to dzhena kha dzi shoti ndi tshi khou koropa ndi tshi khou kunakisa a vha songo ḓo tenda hmm.
kha ri ḓo lavhelesa uri u xelelwa nga maanḓesa musi mukala vha tshi ri sia hmm. eh, na vhabebi vhoṱhe zwavhuḓiḓi vha tshi ri sia zwa vha hmm. kwama hani zwenezwi musi vha tshi khou aluwa ngauri hu na vhaswa vhane zwa zwino vha khou tshila ende vhabebi a vhaho vha sokou tou pfha ungari a hu tshena huṅwe fhethu hune vha ḓo ḓiwana vhe hone Zwo, zwo ya zwa mbavha but zwa dovha zwa ngita uri ndi aluwe u ṱavhanya. Vha vhona ndi tshi nga dovha nda zwiṱukunyana na u alutshela hangei Venḓa u si na hune mma na baba vha vha hone hune wa ḓo kola a u si na hune nda ḓo uri ndi ḓo kola kana wa so ndo vha ndi muthu a sina madebe ene ene a ndo vha ndi tshi ita tshiṅwe vha to vhuya vha vhona ndo eḓela ndi tshi khou balelwa a vha tshi to zwi ḓivha uri hai hai no zwi khou konḓa so vho ngudisa u vha na lufuno na u funa vhaṅwe vhathu na tshumisano na vhaṅwe vhathu ende na kha vhaye vha xelelwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku hei ndi a zwi ḓivha uri a zwo ngo leluwa nga maanḓa lwe zwa nthusa na nṋe uri na musi ndi tshi vho funza ndo vha ndi tshi kona uri hezwi ndi tshi khou funza ndi kone u vhona uri ho ṅwana phaṱu ho ngo ḽa ho muthu Ha ndi ḓo funza nda fhedza a tshi fhedza nda soko ri phaṱhu ndi ḓo humbela kha sale nyana a tshi sala nda mbo dzi ndzhia tshelede nda ri kha yo renga zwiḽiwa vhaṅwe a vhudzise vha wane miṱodzi a ri vho zwi ḓivha hani kana vho zwi vhona hani nda ri ndi a kona u ḓi vhona ngori ndi a ḓivha uri ndi bva gai ndi a zwi ḓivha uri u eḓela tshiṅwe tshifhinga u songo ḽa zwi hani vhaṅwe u wane ṅwana u a ḓivha vhabebi mara vha khou balelwa vha khou kona u mu badela na school fees vhaṅwe ndo vha badela na school fees vhaṅwe ndo no hangwa no hangwa vha vha tshi to vhuya vha ri menier ndi zwine nda vha zwone nga nṱhani ha vhone vha vhuya vha mbadela school fees ndi tshi khou thathiwa ndi sa ḓo ṅwala exam na mini ndo no ḓi hangwa zwithu ndi ri oh I'm glad so ndo vha ndi tshi kona u vhona na ene ṱhamusi ni wana uri zwiambaro a zwi tu vha zwavhuḓi ha tshi tshi bva tshikolo ndi ḓo ri ndi khumbela mpfhelekedze thi nga mbudzi uri ḓo ṱuwa ra ṋamela tesi ra ya edgars ra ya kha department ya tshikolo nda ri kha dzhie hemmbe kha dzhie vhurukhu kha dzhie mini vha wane ṅwana a tshi khou lila ndi ndi tshi pfha mbilu ende vha songo dzhia uri ndi ḓo swika nda vhudza uri he hai a huna ene ane a ḓo zwi ḓivha so na nṋe ndi tshi nga luṅwe luambo vha ri ndi nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi mulili but ane a vha na tshirunzi a sa nyagi u vhonala uri
kha vhane vha khou thetshelesa na vhane vha khou ṱalela vhane vha vha uri vha ya kona hmm. mara kha musi vha sokou pfa uri hai nṋe thi nga si thuse zwino vha nga ri mini kha muthu ane vha uri u khou kona mara ha thu thomo thusa vhaṅwe vhathu uri u ḽa u thusa vhone zwo sala zwi tshi khou vha ita uri vha pfe vha hani na musi vha tshi vho vhona vhaḽa vhana vhe vhone vha vha thusa
zwi ḓisa ḽiṅwe dakalo fulu ḽine a thi koni u ḽi ṱalusa ngori ndi tshi khou amba a thi khou tou vhala hu na dzi ḽoyara pfe nda vha thusa hu na vhadededzi hu na mapholisa vhaṅwe vha khou shuma mishumo ya nṱha ndi dzi director general and so on vhaṅwe vha vhuya ri vhalodzi ndo ṱoḓa uri ndi livhuwe zwe vha ita zwone so nṋe ndi takalela uri ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri thusane ende ho muthu vha nga wana vha khou thusa muphuresidennde wa matshelo murangaphanḓa wa matshelo muthu ane tshifhinga tshi ḓaho vha wana uri ndi ene ane a nga vha phulusa vha sa khou zwi ḓivha fhedzi na musi ri tshi zwi ita kha ri zwi ite zwi khou bva zwimbiluni hu songo vha uri ndi khou zwi itela uri ndi vhonale uri vhathu vha vhone nṋe arali uri ndi khou zwi ḓivha uri a hu na mini na mini ndo no starta ndo fhedza hune na muthu a sa ḓo ḓivha nda mu ṋea nda bva khazwo kha ri ḓo lavhelesa musi pa vha tshi vho phasa murole wa vhufumi na vhuvhili vha hafhanoni vuwani mm. tshiawelo kani ndi hone he vha gude dzinyambo nnzhi dzo yo ngo fhambana ngori vhone dzinyambo vha ḓivha nzhi nga maḓi vha ḓivha ngani
ndi nga ri ndi ḓivha nyambo dza fhano Afrika Tshipembe vhunzhi hadzo ende na zwa uri ndi uri ndi tshi vho ḓo shuma hafhanoni ngori ndi tshi shuma kha dzi khungedzelo dzo vha dzi tshi translate nga nṋe nda dovha nda producer so u tshi producer u fanela u produce luambo lwene wa lu kona tshizulu tshixhosa tshitswana tshisuthu tshitshangana vhaṅwe ndi tshi ri ndi tshi khou amba navho vha Ndi kha dzi humbula ḽiṅwe ḓuvha muṅwe wa mushumisani o ya lovhelwa nga shaka ḽawe ra ya KZN so ro ḓi dzula ri khou dzi amba ngo ralo so matsina ha ḓo lila luṱingo so lu tshi lila luṱingo vha khou pfha ndi khou amba nga tshivenḓa ndi khou vha pfha vha ri hau mameshana kanti le nsizwa umhlobo muni so holani uko batalutshedza umvenda ah, but hey ukhuluma zonke ulimi but phela thina besithi hoyo inzula mpela so ndo ḓigudisa nyambo nga maanḓa lwene ha vha nga si ḓo ntsola ndi ya fanana dzoṱhe ndi khou dzi ḓivha dzoṱhe huṅwe u nga kha dzi tou wana uri luṅwe a thi tu vha 100 percent but hai o sala fhano na fhano vha ya vha phasa murole wa vhufumi na vhuvhili ndi hafhaḽa vha kona u ri ṱalutshedza uri vho ya vha guda mafhungo a vhudededzi vha ya vha shuma vha ḓi dovha vha vhuya vha ḓa vha shuma nda nda funza vuwani he nda ita eh, matric yanga hone mhm. mm.
zwo zwi yani vha tshi khou funza kha tshikolo tshine vho dzhena khatsho ndi soko to humbula unga ri zwavhuḓi nga maanḓa zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa and zwe zwa zwi interesting ndi zwa uri au vhathu vha nḓivhaho vha ḓivha na vhubvo hanga na kualutshele ka wanga and so on so ho vha hu na tshumisano na ṱhonifhano and zwe zwa zwi tshi vhavhanyana nga hetsho tshifhinga ri tshi hola u tshi to ya ofisini ri tshi khou ṋewa dzitsheke and a wana vhathu vho ri funzaho shem a be rine we the highest and now muholo wo vha u tshi gaṱunyana nga henetsho tshifhinga u tshi pfa zwi vho vhavha ende uri ai muthu o ngalusa ende zwino hu vho tonga but ho vha hu na lufuno ho vha hu na tshumisano ho vha hu thimu yavhuḓi nga maanḓa ro farana ri tshi tikana zwino musi vha tshi vho ḓa ngeno sabc kana kha koporasi ya khashe la afurika tshipembe vha vha vha tshi khou bva haningei vhudededzini ndo vha ndi khou bva ndi vhudededzini hu na huṅwe he vha fhira hone siani ḽa mushumo hanefho vha sa ṱoḓa ngeno koporasini ya khashe la afurika tshipembe Eh, ndo ya nda sumbedzisa uri ndo vha ndi tshi ita zwa u tamba matambya dzidrama dza radio ndi hone nda vha ndi tshi nahone ndi tshi dovha nda ri tshikolo tshi tshi bvai nga hetsho tshifhinga ho vha na zwe ra ri tshi zwi vhidza night school ndo vha ndi tshi dovha nda funza night school ya ndi tshi funza na night school hone ngo u ita uri u wane vhusheleni nyana and then na zwa uri u kone at least u phusha ngori zwithu zwi tshi khou konḓa nga hetsho tshifhinga
Eh. zwino ri khou ḓo u dzhia fhaḽe ra guma hone mm. musi vho vha tshi khou ita eh, dzi translations vha khou tshentshulusa maipfi u bva hanefhaḽa hu na phanele yo lindelaho mm. ndi musi vha tshi khou ḓo dzhena fhano kha koporasi ya khashelo afrika tshipembe kha vha ri tshimbidze kha lwendo lwonolo musi vha tshi dzhena kha koporasi ya khashelo afrika tshipembe nṋe ndi tshi to fhedza hanefho ndi pfa vha tshi ri welcome vha khou nṱanganedza vha ri iḓa uri u sumbedze ofisi yau hau ivha habe vhuya ndo ya nda sumbedzisa ndo vha ndi si khou ḓivha uri ndi khou ḓa interview nṋe ho sokou pfhi ri khou humbela uri u ḓe ri khou nyaga u vhona ah, ndi khou sumbedzwa ofisi yanga uri ndi hune wa ḓo shumela hone hafhanoni ndi vhathu vhene vha ḓo vha shumisani vhao zwino Ndo nga ndi a sedza zwiṅwe vha ri kha rine eh, ri khou ṱoḓa u tshi thoma nga dzi 16 ho vha dzi 16 dza October u thome zwenezwo nda ra ndi ḓo humbela pfarelo ndi nga si ḓo kona vha ri mulandu nda ri hune nda bva hone ndi khou shumisana navho zwavhuḓi a hu na nndwa na mini ndi khou tou humbela uri ni ntendele ndi shumele notice ngori a tho ngo lwa navho a thi khou nyaga uri ndi fhise dzi bro matshelo zwi tshi yo ganzhilai ndi ḓivhe uri nda ri ndi khou tou humbela uri ndi fhedze ṅwedzi then ndo shumela notice ndi ḓo kona u thoma nga dzi one dza november ra sedzana Ndo sala nda zwi pfa nga murahu vha tshi vho amba uri ndi zwiṅwe zwi we wa ri kwasha ngazwo uri hai a u nga ḓo ri sia muyani na riṋe zwi sumba uri u a fulufhedzea ngori ro ri u tshi ri u thome wa ri hai nothisa hai zwa to namba uri na kha dzi maragai ngori o zwoṱhe mabox oṱhe ro vha ro ri right hai no ra namba ra u ṱanganedza so ha vha u thoma nga nḓuni ya khasho zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa vha tshimbila mishumo ifhio hanefha eh, nḓuni dza khasho ngauri a thi ri mm. wa dzhena wa thoma fhano wa ḓa mm. fhala wa ḓa fhala mm. vhone lwendo lwa vha nga ngomu koporasi ya khasho la afrika tshipembe lwa vha nga nḓila ḓe ndo thoma u ita dzi ṱhalutshedzo like ndo ya nda sumbedzisa dzi ṱhalutshedzo na u producer studio tshiṅwe tshifhinga ri tshi humbeliwa ra yo producer arali hu khou itiwa uh, advert nnḓa um kana i tshi khou shutiwa nnḓa ro vha ri tshi ya u producer luambo lu naka lu kuna u bva afho ndo dovha nda ya na kha department ya marketing ndo ya nda shuma marketing eh, eh, nda guda na uri muthu u tshi maketa department u maketa ano u maketa sabc na tshumelo dzine ra khou dzi ṋetshedza vhathu u bva afho ndo dovha nda shuma sa ae zwine vha zwi vhidza account kana sales Person. Ndo vha ndi tshi bva na dzi AE musi vha tshi yo vhambadza nṋe ndi tshi khou vhambadza mini studio tshine ra rekhodela hone so it was a, a, a one stop shop in the sense ho muthu u ḓo amba uri uh, arali ri khou presentela client u ḓo vha vhudza uri uh, mbuyelo dzine vha ḓo dzi wana vha tshi khou ita khungedzelo kha khasho dza sabc ndi dzifhio na mini and vha tshi nyaga uri zwino vha rekhode khoyu muthu ene a ḓo vha ṱalutshedza eh, ndi ene ne a ḓo ita uri na luambo lwo ṱamba ngori nga hetsho tshifhinga ho vha hu tshe na acceptance department arali hu uri ndi ṱhalutshedzo yo itiwaho nga nnḓa ha sabc yo vha i tshi ḓa ra thoma ra i tshekulusa ra lulamisa luambo ya humela murahu arali vha tshi khou i rekhoda kha zwitudio zwa nnḓa ra dovha ra i thetshelesa arali ra pfa uri luamba lwo ngo tamba si lwone na mini yo vha i tshi bomiwa ngori vha ḓo fanela ya dovha ya rekhodiwa kana vha ṱoḓa muṅwe muthu ngori thi ri zwino vhathu u a ḓi ri ah, ngori ndi ri ndi ḓivha dziṅwe dzinyambo fhedzi a thi tu intonation na diction a i nga ḓo fana na muthu we a mama ho luambo kana o lu gudelaho so vhaṅwe wa wana uri a tshi swika u khou ndi kha dzumbula iṅwe khungedzelo ya vha i tshi khou ri u khou ṱoḓa uri musi ṱhoho yanga i tshi rema ha thi pfhi ndi na thaidzo ndi soko nwa grandpa a ri musi ṱhoho yanga i tshi rema ende ṱhoho wa zwi ḓivha uri a i ambi ṱhoho ri khou amba nga manki nga luisimane so zwithu zwo no nga henezwo so uri na luambo lu fanela u vha lwo ṱambaho luambo lwa tshiṱitshi lune lwa tshimbidzana na vhathu vho thetshelessaho mafhungo luambo Luambo lwavho ndi lwavhuḓi nga maanḓa. Ndi mini zwi no vha thusa vha ita dzinḓowenḓowe dza luambo ulu luambo lwavho lu vhe lwavhuḓi nga u ralo? kanzhi ndi a thetshelesa like ro ḓigeḓa ndi a thetshelesa nga maanḓa um vha nḓilani um dzi current affair ndi a thetshelesa nga maanḓa nda dovha nda renga na dzibugu dza luambo ndi na dzi dictionary nzhi dzavho fan varmelo hune vha ṱalutshedza ṱhalutshedzo ya ya maipfhi na maambele a luvenḓa eh dzi idioma kana maidioma a tshivenḓa uri muthu a tshi nyaga u amba nga luambo lwo ṱamba lwo kunaho na luambo lwa musanda lu a fhambana na luambo lune rine vha two people ra vha ri khou amba lone so musi u tshi vho thoma u ita u kungedzela u fanela u na luambo lu ṱambe ende lu kwame muthu a ḓipfa uri ya vha khou amba na nṋe hafhanoni and eh, habe radio ndi tshithu tshine tsha vha tshi a mvumvusa tsha gudisa tsha dovha tsha ṱanḓavhudza nḓivho so na khungedzelo yo tou ralo a ri tou vhambadza fhedzi ri dovha ra u nyanyula ra ra u ita uri u ḓiphine
vha sumbedza vho u funa nga maanḓa mushumo wo kunguwedza zwo vha na miṅwaha mingana vha tshi khou shuma
Ndo shuma SABC miṅwaha ye ni a swika furaru ṱhanu ndi 35 years ndi tshi khou itaho mushumo wa khungedzelo so ndi ende u mu seisa ndi kha dzi thoma nṋe ndi sa i lifini ndi nga nḓila ye nda vha ndi tshi funa nga u mushumo vha vha tshi tou ri iwe wo no vha na maḓuvha manzhi eh, ya lifini so ndi nḓila ye ndavha ndi ndi uri a u sina muthu ene wa ri hu na mushumo wene wa ri oh, habe ndi khou fanela uri ndi vuwe nṋe ndo vha ndi tshi to uri litsha lini nda ya mushumoni ho vha hu na lufuno hu na tshumisano ndi tshi khou ḓiphina nga zwine nda khou ita zwiṅwe zwithu zwine vhathetshelesa vha zwi ḓivhi ndi uri vhone vha vha tshi imba kha khwaira ndo vha ndi na khwayara ende vhathu vhanzhi like khaladzi yanga o ya sumbedzisa a vha zwi ḓivhi ndo vha ndi na khwayara ndo vha ndi na thimu ya u actor ndi uri he tshigwado vhaṅwe vha tshi ḓa early ra actor ra actor ri tshi fhedza later ha vha ndi na khwayo ho vha na iṅwe khwayo ye ya vha i tshi ḓivhidza holy jerusalema eh, ye ya imba luimbo lwo heyi wena wena shihanyano hayi wena yo vha i khwaere yanga but nga tshifhinga tsha musi eh, hu tshi khou vusuludzwa hashu hu tshi khou engedzwa nnḓu and ndi tshifhinga tsha musi ndi khou ṅwala dzi exam ha fanela uri vha bve vha yo thoma u riyedzela huṅwe ndi musi khwaya i tshi mbo dzi dzhiiwa zwanḓani zwanga fhedzi nda ḓi ṱuwa na vhathu vhe vha vha tshi kha dzi actor ndi ende na tshigwada ri tshi tshimbila ri tshi performa zwikoloni dzi holoni na mini na vhuṅwali ha u ṅwala ndi tshi zwi funa nga maanḓa vhurendi nda dovha nda ṅwala na matamo
zwino ri ṱoḓa ri rumele murahu nyana zwiṱukuṱuku aya mafhungo a u actor one a ḓa thoma ngafhi ngori ndi khou pfa vha tshi khou sumbedza mafhungo uri ha u tshi thoma vha tshi thoma u gudisa vho no khou actor kono ḓa vho imba mm. zwa u actor zwa ḓo zwa thoma ngafhi musi vha tshi vho ḓo sala ri tshi vho vha vhona kha muvhango kha ring of life eh, ndo vha ndi tshi dzula ndi market theatre and nga hetsho tshifhinga ndi tshi tou zama u wana tshelede yo ṋamela matambya manzhi a market theatre vho john kani from bo the island cry the uh, beloved country uh, eh, bo sizwe banzi is dead nothing but the truth matambya oṱhe alani ndo vha ndi tshi tou ya market theatre eh, zwe zwa zwi tshi vhavha tshiṅwe tshifhinga ndi tshi vhuya ndi tshi tou humbela dzi lift huṅwe wana uri ndi khou dzhena kha dzi taxi dzine dza u deliver hayani muthu anga ndi tshe muṱuku nga maanḓa ndo vha ndi tshi ya na kha dziṅwe dzi workshop dze dza dzi tshi itiwa eh, for vhatambi vhaswa dzi workshop dza uri muthu sa actor u fanela u iti mini zwine wa fanela u ita on stage arali u khou performa ndi zwifhio zwine wa fanela u zwi ita ndi zwifhio zwine wa si fanela u zwi ita professionalism na zwa uri zwi a itea itshiwo tshifhinga wa wana uri u stage u tshi khou ri wa hangwa dzi line u fanela u ḓivha uri arali ndi i khou tamba na ene ndi tshi vhona uri o hangwa hangwa line ha ri soko uri u khou fanela uri ndi khou fanela uri ei ndi khou ṱuwa zwino ndi ḓo mu vhona nga vhuya ene u ḓo fanela uri ndo vha ndi songo pfha ungari vhori vha ḓo ṱuwa dzi a vhuya dzi line and so on ndi uri zwithu zwo no nga henezwo so ndo ya nda gudiswa nga Vhatambi vho makone vho John Kani, vho Ramulao Magene a vha tsheo vhaṅwe vhavho vho Nandi Nyembe vhe vha vha ḓo lovha. Ndi vhathu vhe ndo aluwa ndi tshi sedza vhone Market Theatre. So na vho Gibson Kente a ndo vha ndi tshi ya vho Sam Muhangwani vha vha kha dzi vho Unfaithful Women na vho Gibson Kente ndo vha ndi tshi ya. Vho Eyethu, Gai gai ndo vha ndi tshi ya hu na dzi performance. Zwi, zwi khou ri vhudza zwo ri u tou nga ri u tshi khou ṱoḓa tshithu vhutshiloni u ḓo tea u tou takutshedza Nga maanḓa. a u nga tea u tou dzula fhasi wa ri zwi ḓo itea matshelo zwi ḓo itea wo sokou dzula fhasi zwiṅwe u ḓo tea u tou zwi lwela no zwi lwela Futhi nga Tshivenḓa vha ri tshakule tshi wana nga muhovheleli ende a hu na kholomo yene ya hu vuswa i ḓivusaho. So nga u takalela na lufuno lwa matambya Zwa ngita uri ndi ḓivhe na vhathu vhanzhi na mini. Muṅwali wo Vho Duma Ndlovu vho ri vha tshi vhuya overseas vha vha tshi vha PR ya Vho Mbongeni Ngema, Vho Sarafina ane vha ri ndo vha vhona Makethete na musi vha tshi vhuya ra ḓowelana hanefho vha ra iwe ndi khou ṅwala ḽitambya ḽa Tshivenḓa ndi ḓo nyaga uri musi ḽo no fhela u ḓe u ḓo tama. Ha zwa vha zwavhuḓi. Ha vha na muthu we vha mu vhudza uri ei U vhudze mugedegede uri hu na dziodishini. Mugedegede hoyo a si mbudze. Ende nṋe nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sibadela. Mara mugedegede vho naye vho. Ndo vha ndi sibadela nda misa muvhango 1 ndi ngazwo vhathu vho thoma u mbona kha muvhango 2 mm. ende nahone kha muvhango 2 ndi tshi dzhena character heyi yo vha i khou i khou ṅwalwa out ho vha hu na dzisini dza 8 fhedzi nda ri ri tshi khou tamba Ndi kha dzi humbula na vho mukonḓeli vho LC ra sala navho nda ri a a be hafha fhethu ri khou tamba sini yo fhedzisa zwino kha ri kombetshedze vhaṅwali kana vhahulwane uri vha ri vhuise hafhanoni nda ri zwino ri vha tshi khou ri thatha arali vha kha dzi humbula that clip yo uri zwino vho ra tshiṱanga havha Vha khou ṱuwa, kha dzi ḓale matemba. Ra ra, A vha khou ri vhona lwo fhedzisa, ri khou ḓo vhuya and ri khou vhuya nga hu. Hezwo zwo vha zwi siho kha script, ra zwi ita. Nda founelwa nga vho Duma vha ri, Ya no, that was a wise move ye wa ita, beside I was impressed nga Tshinyau, ndi musi Brosi a tshi mbo ḓi. alusiwa. Zwino Mugedegede a tshi vho vha vhona-vho, a songo vha vhudza-vho nga mafhungo a dzi odishini. But O vha a khou itwa ni nga a khou itwa ngani vho a mara thi ri vhathu mugedegede a vho. ri fani.
Yeah. Ri vhathu a ri fani ende vhaṅwe a ri tamelani zwivhuya na mini. Muṅwe wa vhona uri ai nda vhudza hoyu muthu ṱhamusi nṋe ndi ḓo guma ndi songo tsha wana tshipiḓa kana so ya mara zwi takadza ndi uri arali mudzimu o u fha mphoi u ḓo bvelela vha ḓivha vhunzhi ha vhatambi vha to tama vho vho tamba zwiṱori na vhathu vho no tonga vho rashitanga mazhaka nḓila ri tshi lavhelesa siani ḽa ḽa nḓowetshumo inoni nga maanḓesa matamba matambi a thelevishini kha vha ḓo ri vhudza uri zwa zwiyani u shuma na vhathu vho no kona ngo rala a vhaḽa munna vha vha tshi u nyanyula nga iṅwe nḓila ende zwo vha zwi malofhani ende ri tshi nga vha ri khou sea ha vha uri ri khou dzhena zwino ha u tshi duba buse ho vha u tshi duba buse fhedzi a thi khou tou nyaga u amba politiki zwe zwa mbavha ndi zwa uri wo vha u tshi rusedza wa wana uri zwi tshi ḓa kha malamba malamba o vha a sa khou sumbedza mushumo wa muthu na vhukoni ha muthu na tshenzhemo ya muthu
ḽa malamba na ṋamusi vha tshi khou lavhelesa vhumatshelo ha nḓowetshumo yashu riṋe sa lushaka lwa vhavenḓa mm. siani ḽa malamba zwo no vha khwine nyana
zwo zwi khwine fhedzi a zwi a zwa tou vha khwine ngori wa vhuya wa nga u khou nyaga malamba wa ri vhathu vhashu a thi khou tou ṱoḓa zwinzhivho ndi khou tou ri eh, kha ndi wane zwo nteaho na tshenzhemo yanga na miṅwaha ine nda vha nayo ndi hafhanoni ndo fulufhedzea na mini u vha u khou amba luṅwe luambo ende huṅwe vha u vhudza uri ah, Zwiḽa Borusi u fa nga mini nga tshidimela? U ḓo tshaiswa nga goloi na mini? Ndi nḓila yo u vhudza uri u khou tamba kha danger zone. So huṅwe wa wana uri vhathu vha mbo ḓi writiwa out because vha khou ri ndi khou tou humbela zwiṱukunyana ni ri gaṱo. So hu guma hu na hune ra nga ri ndi u shumisa vhathu vha si khou vhona ende vhathu vhanzhi vha tshi khou ḓuvha vhona thelevishini a ri musi muthu a tshi lovha kana a tshi khou lwala a si na na tshelede yawe ya ya medical aid vha ro ro khou mu vhona tv wo muthu muno o a khou ita mini nga tshelede ri songo lavhelela zwinzhi khavho ngauri dovha fho ra vha ṋea mutsiko ngauri o ralo ri tshi khou ḓi mu vhona khamusi ri khou ṋamela na thekhisi ri vhe ri tshi khou ḓi mu sea hanefhala a ye gai arali vha tshi khou ri sumbedzisa zwa uri malamba a vha a si avhuḓi
ende vhathu vha ḓo vhudzisa uri u ita mini nga tshelede ri namela naye a vha zwi ḓivhi uri hai malamba hu tou vha na a thi khou ri vhoṱhe hu na vhene vha wana uri hai vha khou lambedzwa nga nḓila yavhuḓi ine ya fusha but a si vhoṱhe vha tshi vha tshi ya zwezwo kha sizini ya vhuvhili kha muvhango naho vho thoma vha ita dzi auditions ro thoma nda ita dzi audition dzi audition dza dzo farelwa uh, new town hafhaḽani ndi a humbula ende futhi nṋe na musi ndi tshi ya phathi ye nda vha ndi tshi khou auditionela yone a si heyi ho sokou guma zwo sokou itea uri ndi gume ndi khou take over ya ndi tou ṱala ndi khou nyanga u yesa vhudzivo kha ah, mara vha ḓi tou ri wawawa na musi vha sokou tou dzhenesa vha vha khou tea u ya kha ifhio no ndi ndi tshi dzhena nṋe eh, ndi khou tamba eh, phathi ya uri ndi khou ḓo vha sa ndi a ḓivha oh. ee eh.
Okay. Ee. Zwi mbundi hanefhaḽa kha vho mushasha. exactly Ee.
Ee.
Vha mbo ḓi fhedzisela vha tshi khou vha vho borosi. ndi khou vha vho borosi fhedzi a zwi ngo guma hanefho fhedzi eh, ri khou vha vhona eh, kha musi ri sathu pfukela u ya kha zwiṅwe zwiṱori zwa vha farani musi vha tshi vho ḓo pfha upfhi muvhango u tsha ḓo vha hone sa izwi hone fhethu he vha ḓi tou bvisela tshoṱhe vhukoni ha vhone ya hezwo mbavha nga maanḓa ngori yo vha iṅwe puḽatifomo ye ya ita uri vhathu sa vhavenḓa ri ḓihudze nga luambo lwashu na vhathu vha kone u ri dzhiela nṱha sa vhavenḓa ngori vhunzhi ha vhathu vha vha tshi ḓi shona ḓi shonela u amba tshivenḓa ndi uri namusi ndi kha dzumbula namusi ri college ri tshi swika vhathu eh, ri vhavenḓa roṱhe mara muthu a khou amba nani tshisuthu because a vha tshi shona uri vha ḓivhee nṋe ro swika ra ita tshivenḓa tsha vha feshini eh, ri college ha ri tshi tou tshi amba vhathu vha ri hei mani hu luambo ndi lwavhuḓi nga maanḓa so zwo ita uri na luambo lu aluwe because ndo vhuya nda shuma na kha mopani 18 hours mafhungo a television before a tshi vha national ndo vha ndi tshi vhala mafhungo but ho vha hu na split sabc 2 nga 6 o'clock ho vha nga ngeno tshikhuwani vha tshi khou vhona zwiṅwe u bva pretoria messina mpumalanga na swaziland vha vha tshi khou vhona mafhungo so Heyo program yo vha i tshi vhidzwa Mopani 18 Hours. Ndi musi mafhungo a Tshivenḓa sa thuvha national. Ndo shuma miṅwaha yene ya swika 8 sa muvhali wa mafhungo. Ndi ndi nga tshifhinga tshifhio henefho ndi musi vho no dzhena ngeno kha koporasi ya khasho? Ndo vha ndo no ḓivha kha koporasi. Nahone ndi nga miṅwaha ifhio henefho?
Ndi vho ma mm, early 1992 I think until vho ma ndi khou amba under correction i think vho ma 2000 ndo vha ndi tshi shumisana na vho mbere dzebu eh ya o vhathu vhe ra vha ri tshi shuma producer yashu vho manasi murapedi ndi vhone vhe vha vha producer ravho vhakala vhahulwane vhe vha thoma na dzi television musi u tshi khou itiwa dzi television ndo vhala mafhungo a television hu tshi swika tshifhinga tshe nda rai nda vhudza muhanganei wone o no pfhi suzeni eh, matumba nda ri ai ni ndi khou ḓo bva afha kha ḓe kha audition and nda muramba ḽiṅwe ḓuvha ri tshi khou vhala uri a vhone hu khou itea mini ndi muṅwe na ene uri a tshi swika a tshi khou ḓo ita zwa dzikhungedzelo ari o rumelwa nga vho eh, muya wa vhuedele nga mulao vho mueda a tshi ḓa ri ndi khou ṱoḓa na vho mulaodzi ndi tshi swika mulandu arali ndo rumelwa nga vho mueda nṋe ndo ḓa ngeno ndo vha ndi tshi tamba ḓirama dza radio hangei so vho ri ndi tshi swika hafha ndi humbele vho amos mulaudzi a mbo dzi thoma u shumaha ndi muṅwe na ene uri a tshi fhedza ḽiṅwe ḓuvha a ngita uri ndi vhuye ndi to lila a ḓa mushumoni ndo dzula na mushumisani a ri vhalaudzi ndi khou tou ḓa u tou vha livhuwa ndo ri ndi tshi swika hafha i was a girl innocent girl wa 17 years nga hetsho tshifhinga nḓila ye nda vha ndi desperate nga yo arali hu muṅwe tshiṅwe na tshiṅwe tshe wa vha u tshi nga ri ndi ite ndi ḓo ita because ndi khou nyamba ri vho mpfara vho mpfara zwavhuḓi na ḓuvha na ḽithihi a huna zwine nda nga zwi amba zwine zwa vha zwivhi vha dovha vha networker kha dzi outside production a ri na musi Ndo fhaṱela mme anga nnḓu a ri na musi ndi khou reila goloi ye vhone nga mishumo ngori yo vha yo ḓalesa nga tshetsho tshifhinga ndo kona u renga i goloi nga mishumo yeneyi ye vha vha khompha yone
mafhungo a vhuḓi nga maanḓa afhanoni kha ring of lice ro vha vhona vha tshi pfi hulisana vha swikisana
zwa ring of lice nahone ho vha ndo sokou pfa upfi hu na dzi audition nda ri ndi tshi ya mashudu mavhuya ndi khou wana uri hanefho ndi khou ḓivha ṅwana wa mufu vho joe mafela vho mafela ndi vhone muṅwe we ra aluwa ri tshi ri tshi ya ri tshi vha ṱalela kha muzumba vhathu a vha i ḓivhi and then nda swika hanefho nda odishina nda mbo ḓi wana eneyo character ya hulisani na ngoho nda tamba zwa ro tamba na vho warren masemula um nda dovha nda tamba na ndi khou mu hangwelani na o vha a tshi khou tamba sa ṅwananga ndi khou mu hangwa sidzana u tamba kha dzi ḓirama nzhi nga maanḓa wa manenzhe ndi mvelele ndi ene nene ro vha ri tshi tamba na dzi radioni a ri hu na dzi auditioning ndi ḓo humbela vha ye nga ḓuvha ḽikene na ngoho ndi tshi swika nda nda mbo ḓi i wana badi ndi muṅwe ane nda nene ndi khou mu livhuwa nga maanḓa ndi ene we a ita uri ndi vhuye ndi swike kha ring of lines kha ri ḓo lavhelesa musi vho no vha kha inḓowetshumo lwa miṅwaha no paḓa furaru ṱhanu ndi zwifhio zwine vha zwi elelwa nga maanḓa kana zwe vha zwi funesa nga maanḓa kha lwendo lwavho
hei holu lwendo lwo vha lwavhuḓi nga maanḓa ngori lwo ngudisa zwithu zwinzhi tsho thoma lwo ngudisa u tshumisano na vhaṅwe vhathu na u kona uri na nḓivho yanga ya dzinyambo i aluwe zwa dovha zwa ngita uri ndi zwine ra nga zwi vhidza uri professionalism uri na musi u tshi ita tshithu tshi ite nga lufuno ende ḓikumedze khatsho ende u tshi ita u ḓivhe uri na muthu arali uri tsho thoma u khou vhala mafhungo kana u khou ita khunguwedzo hu na muthu ṱhamusi ane a ḓivha u fhira iwe so muthu kha ndi ite risetsha muthu kha ndi fhende ndi wane uri ndi tshi swika na kha radio ndi wane uri hai ndi khou ndi khou vulea maṱo ndi khou ḓivha zwiṅwe zwithu zwe nda vha ndi sa zwi ḓivhi ndi khou guda nahone ndi khou dovha nda mvumvusea ndi zwifhio zwiṅwe khamusi zwine vha khou tama um vhathu vhane vha tama u dzhena kha matambo ya A thelevishini, vhathu vhane vha tama u ḓiwana vha tshi khou ita zwezwi zwa dzi advert zwine vha fanela u zwi ḓivha zwine vhone vha ri hetshi ndi tshone tshiphiri tsho ri ni vhe muiti wa dzi advert wa khwinesa ndi vha ni vhe mutambi wa matambi a thelevishini wa khwinesa uh,
ndi tshi sedza murahu musi nga tshifhinga tsha musi ri kha ḓi aluwa vhadededzi vha tshi ri vhalisa dzibuku zwine zwa reading loud and ndo vha ndi tshi vhona ungari ri khou zwi itela mini zwithu but ho vha nḓila yo guda na zwa uri vhathu kha vha practice kanzhi ndi ya ḓiri ndo thetshelesa radio ndi kha ḓi guda zwithu zwinzhi na nṋe like ndo shuma miṅwaha minzhi muthu ndi a dzhia bugu ya tshivenḓa nda i vhala loud ndo dzi timer ngori kanzhi dzi advert dzine ra vha ri khou dzi ita dzi vha dzi 30 second kana 35 second kana 40 seconds u i vhale u tshi khou nyanyuwa and u tshi khou vhala u songo i vhala in one monotone and u ite zwa uri ipfhi ḽau Nga luambo lwa advertising vha ri u fanela u kokodza attention yanga draw my attention retain it until the end so ndi uri musi u tshi khou vhala kha zwi pfale uri hai ho munna u na manyanyu u na madzhaṱu ende u na vhutshilo ende u khou vhambadza hezwi zwithu ita uri hetsho tshivhambadzwa tshine wa khou tshi vhambadza tshibveledzwa hetsho muthu a ri hai a thi nyagi u tshi ṱahelani dzhango ndi yo renga musi vha sa khou shuma vho awela vha vha vha tshi khou ita mini
it's interesting uri zwa zwino dzi production house dza nga nnḓa ndi amba zwiṅwe zwitudio ndi a vhidziwa nda ya nda producer ngori vha ḓivha tshenzhemo yanga vhunzhi e vha tshi ḓivha uri dzi advert dziṅwe e dzi tshi ḓa dza khorekthiwa nga nṋe dza ya so ndi ya nda producer nga nnḓa and then nda dovha nda ita dzi ṱhalutshedzo kha dzikhamphani dziṅwe vha ḓa vha ri vhaṅwe ri khou ita bugu dza vhana vhaṱuku um ndi ita dziṱhalutshedzo nda dovha nda ita dziṱhalutshedzo dza khungedzelo dzine dzine dza khou pfala kha radio vhunzhi ha dzene dzikhungedzelo dzine vha khou dzi pfa dzi vha dzo ṅwaliwa nga nṋe ndi uri ndi ṱalutshedza u bva kha tshikhuwa nda isa kha tshivenḓa and vhanzhi ndi vha ndi nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi na tshifhinga tshe nda vha ndi tshi gudisa na vhathu ndi ufha script nda ri kha u vhale zwi kha ḓi thoma u a pfala uri ei u kha ḓi peleta na mini ndi ḓo dzula hafhanoni hu na vhanzhi vhe nda vha thusa ṋamusi wo mu thetshelesa u nga si ḓo kholwa o ḓa a sa koni mara ndi khou pfa uri u na ipfi ḽa vhuḓi nga maanḓa muthu ndi nga si waste talent zwi amba zwori u awela vho musi u kha ḓi vha mushumo na zwino ndi khou ḓi mushumo ndi muthu ane a funesa nga maanḓa u vhala ndi vhala bugu nnzhi nga maanḓa ndo ya nda sumbedzisa na zwa uri na vhuṅwali vhu hone ndi vhurendi ndi ndi a ṅwala ndo dzula ndi a nyanyulea ha ḓa mihumbulo nda ṅwala so zwa zwino ndi na episode tharu but ndo soko dzi vhea dza tv ndi tame ngori ndo ri pfa uri muvhango yo yo guma i khou ḓa lwo fhedzisa nda ri hu khou ḓo ḓa mini next nda ṅwala but ndo ita episode tharu fhedzi nda mbo dzi stop ngori ndo ri ndi tshi ṱoḓisisa pfhi ho no vha na replacement nda nda vha ndo ima ah, kha vha sokou vha vha khou ṅwala vha tshi ya phanḓa u ḓivhanye kha musi ri nga ḓi wana ḽone ḽa khou tamba zwone zwino si kale musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa siani ḽa muṱa vha na muṱa ndi na muṱa ndi na mia vhana na vhana vhavhili eh, ndi muṱhannga na musidzana hoyu wa lupedzi wa musidzana ri tshi khou amba zwino u seli u khou shuma seli eh, london wa muṱhannga o vha durban mara zwino o vhuya hafhanoni eh, ndi technical support ya eh, bannga iṅwe ya bannga khulwane dza hanefha afrika tshipembe u pfala vho alusa zwavhuḓi nga maanḓa sa kha ri ḓo lavhelesa uri vhone vhaṋe vha tshi lavhelesa vha nga ri nga u tou pfufhifhadza vha khotsi then vha dovha fha vha mufarisi then afha hayani ah, nṋe ndi khotsi ene eh, khotsi ene a ṱalukanya ṅwana ende ene a pfesesa ngori zwo nthusa na uri u vha mudededzi wo vha u khou guda na nga ṅwana kualulusele kwa ṅwana na mini ende Kanzhisa khotsi vha ḓa kha nṋe vha tshi khou nyaga ngeletshedzo na mini kana vha lila a thi dzheneleli ndi ḓo mu eletshedza nda mu sumbedza uri the do's and the don't but ndi mu fha liberty ya uri a vhe zwine na kha ri ya ndi uri iwe muṋe dzi dzhiele tsheo ngori a huna tshine tsha vha isa u ita mushumo une wa si u takalele u si na phiseo kana you know that passion so muṅwe na muṅwe o tou tshuza buḓo ḽawe ri ne ndi khou nyaga u ndaro ndi ḓo u tikedza vha ya zwikoloni nda ri mara mugai yani tshikoloni ni fhirise vhalaudzi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo vha nga si vhathetshelezi vha phalaphala fm na mulaedza ufhio um ndi nga vha siana mulaedza uri um vhatikedzi na vhafuni vha phalaphala fm Kha ri ḓi fune sa Vhavenḓa, ri ḓi aluse, ri tikedze zwa hashu. Khei mbekanyamushumo ro ḓi geḓa na mbekanyamushumo dzoṱhe dza Phalaphala kha ri khwaṱhisane. Havha vhahashi vha khwaṱha na u aluwa ha luambo na u aluwa ha tshiṱitshi tshi aluwa nga thikhedzo yashu. Kha ri shele mulenzhe kha u vha fhaṱa na u ita uri i aluwe, hu bvume yone fhedzi. Arali vha tshi khou tou mpha khamusi maraga ro vhalela u bva kha ya fumi, vha nga mpha maraga ngana ri tshi lavhelesa luambo? Eish ene ndi khou ḓi vhudzisa uri ulu luambo lwo ṱamba o dzi to kana o dzi to uri a tshi khou ḓi shuma a tshi khou nṋe ndi nga mufha a full 9.9 okay khou livhuesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhalaudzi vho swika na musi kha mbekamishumo ya ri ḓigeḓa vha ḓuvha na madekwana a vhuḓithe ndi khou livhuwa nga maanḓa na u rambiwa ndau ya ndona avho ndi vho amos mulaudzi vhane vhanzhi vha vha ḓivha nga ḽa vhoborosi na musi ro vha ḓivha khwine he vha lutshela hone na uri vha ḓa vha swikisa hani hafha hune ra khou vhona vha tshi khou tou vha makone tshoṱhe vhane vha na tshenzhemo nnzhi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa ngeno kha mafhungo a dzikhunguwedzo u bva kha miss p na mubveledzi tshitagong a ḓuvha madekwana vhuḓi nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa vhono vha vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vha songo dzima radio i khou tevhela mbekanyamushumo ya thendo na nduvho kha vhe madekwana vhuḓi a ah.